Voilà, bonjour Dir Dammen an Dir Hären. D'Regierung ass haut fir d'zweete Kéier mat de Sozialpartnerkomm a Form vun de Bipartite fir am Fong d'Situatioun och z'analyséieren an och déi nächst Reunioune vun der Tripartite zesumme virzebereeden. Mir hunn eng Rëtsch vun Informatiounen diskutéiert, déi déi staatlech Zerwisser och déi lescht Wochen zesummegestallt hunn, fir am Fong déi beschtméiglech Abléck och an der aktueller Situatioun och kënnen ze kréien an eben och vis-à-vis vun der Situatioun vun den Erausfuerderungen, déi vis-à-vis vun de Bierger an och vun den Entreprisen am Moment virun eis leien. Am Zentrum vun deenen Informatiounen stungen, wéi Dir Iech kënnt denken, och déi nei Zuele vum Statec, déi ons en Ausbléck op d'Entwécklung och vun der Inflatioun geliwwert hunn. Mir wëllen dës Informatiounen net verstoppen, dofir wäert ech jo elo am Résumé och déi nei Previsiounen vun der vum Statec och matdeelen. Déi nei Berechnung bestätegen den inflationisteschen Trend, dee mir och schonn déi lescht Méint beobacht hunn. An all Zeenario, déi se gemaach hunn, Dir wësst jo, dass se jo dräi Zeenarioen och analyséieren, bleift d'Inflatioun héich, och iwwer 2022. eraus. Am zentrale Zenario rechent de Statec mat enger Inflatioun vu 6,6 Prozent fir 2022 an och mat 6,6 Prozent fir 2023, dat heescht fir d'nächst Joer. An dësem Fall géif de Seuil fir weider Indextranchen am véierten Trimester dëst Joer, warscheinlech November, iwwerschratt ginn, sou wéi och am éischten Trimester 2023, dat heescht am Mäerz. an am drëtten Trimester 2023 och am September. Dat ass deen zentralen Zeenario, deen ech Iech just erkläert hutt. An zousätzlech zu där Indextranche kënnt jo och déi Indextranche, déi dëst Joer am Juni verréckelt ginn ass op Abrëll vum nächste Joer. Am méi pessimistischen Zeenario, déi de Statec och ausgerechent huet, rechne se esouguer mat enger Inflatioun, déi op 8,6 Prozent E géif fir 2022 eropgoen, 6,8 Prozent, jo, an 8,5 Prozent fir d'Joer 2023. An dësem Fall géife weider véier Indextranchë fälleg ginn, plus déi verréckelt vun Abrëll 2023. Dat heescht, am véierte Semester vun dësem Joer géif eng Indextranche kommen, am éischten Trimester 2023 géif eng erfalen, dat heescht nächst Joer am Februar, am zweeten Trimester 2023, dat heescht, Am Abrëll giff nach eng erfalen an am drëtten Trimester 2023 giff do och eng erfalen. Dat heescht, mat där, déi och vun dëst Joer verréckelt ginn ass, giff elo an deenen nächste bis nächst Joer am September fënnef Indextranchen och dann falen, véier plus eng. Am optimisteschste Zeenario rechent de Statec mat enger Inflatioun vu 6,4 Prozent fir dëst Joer a 4,4 Prozent fir d'nächst Joer. Dat sinn zwou weider Indextranchë giffe falen, eng am Januar vum nächste Joer an eng am Januar, am Juli, pardon, och vum nächste Joer, plus déi, déi dann och verréckelt gouf op Abrëll 23. Dir gesitt, datt mir an engem ganz aneren Zeenario sinn, wéi deen, wou ech am Mäerz dee leschten Accord tripartite och ënnerschriwwen hunn. Ech wëll lech just drun erënneren, datt deemools geduecht ginn ass, datt déi nächst Indextranche Ufanks 2024 iwwerfalen. Ufanks 2024. Ech hunn iech elo just gesot, wat awer am Worst-Case-Szenario, wéi se se nennen, kéint awer geschéien. Dat heescht, mir sinn haut mat véier potenziellen neien Indextranchen an den nächsten zéng Méint och confrontéiert, zousätzlech zu der Indextranche, déi mer op den Abrëll jo och d'nächst Joer verréckelt hunn. Dat heescht. Aus där Analys loosse sech am Fong schonn véier Conclusiounen am Fong erauszéien. Déi éischt Conclusioun ass, dass d'Inflatioun, ugedriwwe vun den Energiedeierecht, ass eng imminent an eng staark Belaaschtung fir d'Bierger an och fir d'Betriber, op déi mer elo esou séier wéi méiglech och Léisunge musse fannen. Dofir si mer ons mat den Sozialpartner Och eens ginn, datt sou wéi geplangt d'Tripartite schonn ab dësem Sonnde soll och tagen. Zweet Conclusioun, Den Accord vum Mäerz ass ënner komplett aneren Ëmstänn zustane komm wéi déi, déi mer haut och kennen. Mir liewen haut an enger anerer Welt wéi nach virun engem hallwe Joer an dofir kann den Accord vum Mäerz net einfach esou wéi déi Situatioun haut ass iwwerholl ginn an einfach weidergefouert ginn. Am Kloertext heescht dat, dass d'nächst Indextranche ginn net d'office verréckelt an d'Regierung wëll zesumme mat den Sozialpartner och nei Solutioune fannen, déi adaptéiert sinn un dëser Situatioun, déi awer och eng ganz nei ass. Dat ass fir eis am Aklang mam Accord vum Mäerz, well mir haten do nämlech jo och explizitt virgesinn, dass wann eng Situatioun sech giff änneren, wann d'Situatioun sech giff verschlechteren, mer eis eng Clause de rendez-vous ginn hätten, fir eng nächst Tripartite eben ze organiséieren. An ech muss Iech soen, dass d'Situatioun sech méi wéi verschlechtert huet an dowéinst och déi Tripartite méi wéi néideg ass. Déi drëtt Konklusioun ass, dass d'Bierger an d'Entreprise brauchen eng séier Hëllef. Also dofir strieft d'Regierung och e séieren Accord an der Tripartite un. Wa mer net en Dënschde fäerdeg ginn, da gëtt weider nach geschafft. Mee fir mech ass wichtig, dass mer an dësem Mount September oder op jidde Fall spéitstens, mee de But ass wierklech Enn September, Ufanks Oktober en Accord och hunn. De Wanter waart net, steet virun der Dier. Mir hunn et selwer gesinn, d'Temperature si gefall a mir kënnen eis net erlaben, elo ze vill Zäit ze verléieren. Ech hunn schonn déi leschte Kéier och gesot an engem Briefing, deen ech hat, sech doheem kënnen ze wiermen, dierf net e Luxus sinn, dee just enger gewëssener Kategorie vu Leit nach méiglech ass. Ech hunn dofir och d'Sozialpartner appeléiert, d'Verhandlunge mat engem oppenen, mat engem konstruktiven an och mat engem solidaresche Geescht unzegoen, deen der aktueller Situatioun gerechent gëtt. Ech hunn och den Sozialpartner an och de Regierungskollegen, wou mer muer zesummekommen, muer de Mëtteg, eben och fir eis Positiounen, déi mer dann e Sonndeg och de Sozialpartner wäerte presentéieren, Déi wäerte mer muer am Regierungsrot diskutéieren. Mee ech hunn awer haut schonn de Sozialpartner an och de Regierungskollegen, déi do waren, scho mäi perséinlecht Gefill matgedeelt. Et wier net responsabel, wa mat där Deierecht, déi mer am Moment hunn, mat deene Rechnungen, déi d'Leit wäerten an deenen nächsten Deeg oder scho kritt hunn, an den nächsten Deeg oder Woche wäerte kréien, mat de Prêten, déi se zeréckzebezuelen hunn, wou och Zënsen an d'Lut ginn, Wann ee menge géif, datt, wann eng Indextranche dëst Joer géif falen, déi einfach ganz ewechzeloossen oder keng Kompensatioun, da guer näischt ze fannen. Wann de Bierger d'Gefill kritt, an där Situatioun, an deenen Suergen, déi en huet, weder vum Patron, nach vun der Regierung, nach vun de Sozialpartner Gehéier ze fanne wier fir mech e politeschen, e sozialen an och en ekonomesche Feeler. Ass meng perséinlech Meenung an ech wäert och deen de Kollege muer soen. Mee well ech se virdrun och an der Reunioun gesot hunn, hunn ech mer geduecht, wier grad esou gutt ech giff se hei virun Iech soen, wéi dass dann no ee seet, de Bëttel huet dat doten an dat doten och gesot. Dofir hunn ech léiwer en lien direct. Déi véiert Conclusioun ass, Mir liewen an enger Welt mat geopolitesche an och mat ökonomeschen Entwécklungen, déi zu all Moment ännere kënnen. Ech muss Iech ganz éierlech soen, ech hunn Iech déi dräi Zeenarioe gesot, déi si grouss Schwankungen, dat geet vun zwee, dat heescht zwee plus eent, bis op fënnef. Ech kann Iech beim beschte Wëllen net soen, wéi déi nächst Méint sech entwéckelen a wat fir een Zeenario elo dee richtegen och ass. Et ass duerchaus méiglech, datt déi Tripartite, déi mer elo an deenen nächsten Deeg wäerten hunn, net déi lescht, wäert sinn. Dat ass eng, déi méiglech ass. A mir mussen eeben eis organiséieren, fir op déi nei Entwécklungen och kënnen ze reagéieren. Wat mer awer elo scho wëssen, ass, dass d'Leit an d'Entreprisë elo Hëllef brauchen, fir iwwert de Wanter ze kommen. Dofir wëlle mer als Regierung och alles dofir maachen, wat an onsen Hänn och läit, fir si z'ënnerstëtzen. Dofir gehéiert awer och, dass mer kucke wéi eng Méiglechkeete mer hunn, fir op d'Inflatioun och kënnen anzewierken, andeems mir d'Energiekäschte fir d'Bierger an och fir d'Entreprisen esou kleng wéi méiglech halen, well dat ass am Fong eng direkt Hëllef, wann ee géif et fäerdeg bréngen och, an Dir wësst, dass do Diskussioune ginn, de price cap zum Beispill ass eng vun den Méiglechkeeten, wou ee seet, d'Energiepräis gëtt do blockéiert, an da wann zum Beispill. méi giff kaschten, dass do de Staat zum Beispill giff hëllefe bei de Bierger, dass eng vun de Possibilitéiten, dass och iwwert d'Kompensatioune scho geschwat ginn. Mee fir mech, et dierf een näischt ausschléissen an dësem Moment, wann een d'Méiglechkeet huet, zum Beispill fir dem Bierger ze soen, Dat doten ass dat, wat Der bis elo bezuelt hutt. Dat doten ass dat, wat Der bezuele wäert, an dat dote wär dat, wat Der bezuelt hätt, wann d'Regierung do net agesprong wär, an dass mer et fäerdegbréngen am Fong dat duerch Hëllefen direkt bei de Stroumrechnungen, en Deel am Fong vun där Steier, vun där, pardon, vun där Hausse vun den Energiepräiser eben och dem Konsument zegutt kommen, an am Fong dat fir en Deel vun deem Grondbedarf vun Energie deen d'Leit och och hunn. An wann een esou eng eng Price Cap fir fir de Grondbedarf un Energie, vun deem d'Bierger direkt profitéiere kënnen, mengen ech, wier eng direkt Hëllef, déi och direkt dem Bierger giff zegutt kommen. Dat sinn alles Punkten, déi déi nächst Deeg verdéicht am Regierungsrot an och mat de Sozialpartner, wäerten diskutéiert ginn. Ech wëll hinnen och Merci soe fir déi gutt Gespréicher, déi mer haten. Ech sinn zouversichtlech, dass mer eng Léisung wäerte fannen, déi am Intérêt vun de Mënsche sinn, vun de Betriber a vum Land. Hei ass keen ee géint deen aneren. D'Betriber maache sech Suergen, selbstverständlech. Kënnt Iech jo virstellen, dass d'Patronat eis erkläert huet, dass wa fënnef Indextranchen elo op si géifen duerkommen, fir si dat onméiglech wier. An dowéinster muss een elo zesummen negociéieren, fir ze kucken, an enger aussergewéinlecher Kris och déi richteg Äntwerten ze ginn. Mir hunn eng Inflatioun, esou wéi mer matgedeelt kritt hunn, déi mer schonn säit 30, voire 40 Joer hei zu Lëtzebuerg net kannt hunn. A fir eis ass et wichteg, dass mer hei duerch déi, ongewëssen Zäit am Fong d'Leit och rassuréiere kënnen. Mir hunn méi wéi eng Kéier bewisen, dass de But ass, keen hänken ze loossen. Eis éischt Prioritéit ass, dass et dem Land, dem Betrib an de Bierger och gutt geet. Mir wëssen, dass dat och e Coût wäert hunn. Mir musse mat deene Moyene, déi mer hunn, op jidde Fall do intervenéieren, fir datt et och efficace ukënnt, an il va y avoir du boulot sur la planche, a Sonndeg wäert et ugoen. Wéini et fäerdeg ass, kann ech lech haut nach net soen. Voilà!
Sidney Wiltsch vum Tageblatt, Dir huet elo ganz vill vun Hëllefe geschwat. D'Fro déi sech meng Schipferee stellt ass, wivill Marge ass am Staatsbudget nach do, an de Staatsfinanzen nach do fir do kënnen ze intervenéieren? Dat si Punkten déi mer muer am Regierungsrot och wäerten diskutéieren. D'Madame Finanzministesch, ech wäert eis den Topo maachen. The sky is not the limit, mir kënnen och net de Risk hunn, datt mer op eng Kéier an eng Situatioun kommen, wou mer och d'Stabilitéit, déi finanziell Stabilitéit vum Land géifen a Fro stellen. Mee eng exzeptionell Situatioun freet och exzeptionell Moyenen. Et muss e kucken. Mee de But ass, dass ee wierklech cibléiert Hëllefen och huet, déi do erukommen, wou se gebraucht ginn. Mee fir Iech elo eng Fourchette ze ginn, dass et 200 Milliounen ass, dass et 800 Milliounen ass, dass et eng Milliard ass, dat sinn Diskussiounen, déi um politeschen Niveau wäerte stattfannen. Mee ech weess, An dat war all Kéiers déi lescht néng Joer eng Tripartite kascht. An de Staat huet do och en Deel Responsabilitéit ze iwwerhuelen, wann en och wëll, fir datt een hei zu Lëtzebuerg och nach kompetitiv bleift an awer och déi Liewensqualitéit, déi mer hunn, an fir mech geet et emol net ëm d'Liewensqualitéit hei an dëser Fro, hei bei Energiefroe geet et, ech hunn et virdru gesot, et gétt net sinn, datt d'Leit am Wanter sech d'Fro stellen, Kann ech meng Wunneng hëtzen oder net? Kann ech mer et finanziell leeschten? Mee elo fir déi Enveloppe Iech kënnen ze beschreiwen, wier falsch, well déi Diskussiounen si réischt muer. Ass eng Verscholdung vun iwwer 30 Prozent en Tabu, oder? Et steet am Koalitiounsaccord, dass mer net géifen iwwer 30 goen.
Dir kommt jo muer als Koalitiounspartner zesummen. Gëtt dat dann awer och nach eng Kéier ugeschwat? Also mir hunn eis deen Accord ginn. De Prinzip vun engem Premierminister ass, dass e kuckt, dass och e Koalitiounsaccord agehal gëtt. De Risk ass, De Fait, wa mir net esou tributaire wieren och vun, komm mir sinn eis eens, eis, zu Lëtzebuerg hu mer ee Secteur, deen eis ganz vill erlaabt Moyenen ze hunn, dat ass de Finanzsecteur. De Finanzsecteur, do gëtt et dräi Buschtawen, dat ass den Triple A, deen awer d'Bonitéit an eeben och d'Marchéen an, d'Kredibilitéit vun enger Finanzplaz bestätegt. Et wier geféierlech elo, wa mer géifen Triple A elo direkt an d'Spill setzen. An dowéinst muss ee kucken, wéivill Sputt een huet, wat akzeptéiert gëtt. Mee mir sinn eis bewosst, dass an dëser Situatioun, déi mer am Moment och hunn, ee lo net Spuerfetischist sollt sinn, mee awer déi Mesuren, déi mer eis ginn hunn, déi Guideline, déi mer eis ginn hunn, och am Koalitionsaccord, déi ass, déi op jidde Fall eis soll dirigéieren. Ech fänken net muer un d'Diskussioun fir ze kucken, ob 35 oder 33, ass egal. De But ass ze kucken, wat mer kënnen eis erlaben, andeems mer ënnerrëscht bleiwen. Merci.
Jacques Ganser vum 100,7. Ech wollt froen, Ass ugeduecht fir effektiv konkret Indextranchen z'ersetzen duerch cibléiert Mesuren, Dir hat et ugedeit, Ginn et do schonn éischt Pisten, wéi dat kéint geschéien? Gëtt dat, gëtt konkret dorunner geduecht? Et ass, ech kann Iech just matdeelen, datt fir mech den Index en Deel vun der Léisung ass. Ob den all Indextranche d'Léisung ass, dat si Verhandlungen, déi mer dobanne solle féieren, also ab e Sonnde solle mer mat den Sozialpartnere féieren. Ech fänken elo net mat Spekulatiounen un, ob se reportéiert ginn, annuléiert ginn, kompenséiert ginn oder ausbezuelt ginn. All déi Szenarioe sinn och um Dësch. Mir hunn eng Responsabilité collective, déi mer hei och hunn. Mee et geet net nëmmen ëm d'Betriber, et geet och ëm d'Leit. Mee et geet net nëmmen och ëm d'Leit, mee et geet och ëm d'Betriber. An do muss een ebe lo de richtegen Equiliber fannen. Mäi perséinlecht Gefill, ech weess, dass verschidde Leit schonn zum Ausdrock bruecht hunn, dass wann déi nächst Indextranche géif Enn des Joers falen, dat eng Katastroph wier. Ech kann Iech just soen, dass et fir d'Bierger och eng Katastroph wier, wann näischt géif geschéien. D'Leit maache sech vill Suergen an ech deelen déi Suergen an ech verstinn se.
Karin Lemmer, rtl, Här Bettel, ass eng Upassung vun der Steiertabell nach ëmmer en Tabu? Vu ville Säite gëtt dat jo ëmmer erëm gefuerdert, also eng Steiererliichterung Kascht, kascht ze vill, huet d'Finanzministesch gesot, mee se géif hir awer och, déi Zäit dono, rëm Suen zréckbréngen. Ech muss iech leider déi selwecht Äntwert ginn, wéi den Här Ganser, deen och scho wollt wëssen, wat um Dësch giff leien. Ech maachen d'Negociatiounen elo mat den Sozialpartner, mir mussen iwwert alles diskutéiere kënnen, mee déi Negociatiounen fannen elo zu Senneng ab e Sonnden statt an d'Finanzministesch, wäert eis muer réischt da soen, wat vun iwwerhaapt Méiglechkeete ginn, wat machbar ass an net machbar. Dofir kéint ech elo net schonn haut soen, dat dote geet oder dat dote geet net. Mee ginn et dann Tabuen oder ass dat awer keen Tabu?
Et si vill Pisten, déi sollen analyséiert kënne ginn. Mee frot mech net, ob en Tabu oder net en Tabu. gëtt, wann ech eréischt negociéieren. Wann ech schonn, wa jiddweree mat sengen Tabue an d'Negociatioune kënnt, da komme ech och net weider. Dat ass eebe mäi Problem, deen ech ëmmer hu bei Negociatioune, wa jiddweree seet, mir dierfen net iwwer deen doten Thema, dat dotent Thema och schwätzen. D'Madame Backes wäert eis muer am Regierungsrot iwwer déi verschidde Pisten diskutéiere kënnen. Fir mech. Dierf et normalerweis keen Tabu ginn, fir kënnen no bannst iwwer Saachen ze diskutéieren? Ass meng Grondastellung, well wa jiddweree scho mat sengen Tabuen an Negociatioune kënnt, da kënnt een normalerweis net ganz wäit. Mee et ass meng perséinlech Haltung. Do muss ech haut sinn ech vläicht méi perséinlech, schwätze méi als Xavier Bëttel wéi als Premierminister, mee als Xavier Bëttel sinn ech der Meenung, datt een iwwer alles sollt diskutéiere kënnen. An dat ass och esou wéi ech ticken. Okay, merci. Well wa jiddweree mat Tabue kënnt, an et huet jiddwereen der 50, op eng Kéier gëtt et näischt méi iwwer wat een iwwerhaapt diskutéiere kann.
David Marques, fir de Quotidien, De Michel Reckinger, President vun der UEL, huet a senger Sortie gesot, datt och notamment de Vertrieder vun der ALFI haut mat dobäi war an eben och am Finanzsecteur, dee jo grouss Benefisser nach geschriwwen huet viru puer Méint op Basis vum Joer 2021, datt do och elo ëmmer méi Drock opgebaut gëtt. An Dir hutt elo grad gesot, datt wann eng Marge nach do wier op de Staatsfinanzen, ebe grad de Finanzsecteur eng ganz wichteg Roll spillt. Mécht Iech dat elo scho Suergen oder ass dat direkt eng Brems, wou Der elo mengt, dass do d'Marge einfach net méi zustane kënnt? Ech muss Iech soen, et wor ganz wichteg, dass mer dee Constat och vun der ALPHI gemaach kritt hunn. Ech hunn och, ech hu elo nach keng Äntwert kritt, mee ech wier och interesséiert, fir dass d'Patronat déi Presentatioun, déi de Représentant vun der ALPHI gemaach huet, och e Sonnden de Mëtte géif déi selwecht maachen. Dat heescht, dass d'Patronat eng Presentatioun mécht an dann och d'Gewerkschaften eng Presentatioun vis-à-vis vun den Zuelen, déi mer haut presentéiert hunn. Dofir hunn ech, Ech krut jo de Reproche gemaach, si géifen d'Zuele kréien a missten direkt reagéieren. Dofir hu mer extra haut d'Zuele ginn, fir datt mer e Sonnden dann iwwer d'Zuelen och kënnen definitiv de Point de vue vun deem engen a vun deem aneren och matkréien. Mir sollen den Impakt vu Staatsverscholdung net klengrieden, op den Impakt vun der Finanzplaz, wat et kann hunn. Mir hunn bis elo en bon père de famille d'Finances publiques geréiert. Hei ass eng exzeptionell Situatioun, wou mer mussen och exzeptionell Mesuren huelen, mä dans le cadre du limite, dass mer net awer verschidde Secteuren a Gefor setzen, well wann de Calcul à très court terme derno en Désastre ass, à moyen an à long terme huet et och kee Wäert. Déi Diskussiounen sinn do. An ech hunn Iech virdrun op dem Här Wiltgen seng Fro vun deenen 30 Prozent gesot, dass dat och am Koalitiounsaccord esou steet an dass dat op jidde Fall de Koalitiounsaccord ëmmer d'Guideline ass vun deem, wat mer och virun eis als Zil hunn. Eemol, zweemol, dräimol soen ech Iech Merci a bis d'nächst.